Үтүө күнүнэн күндү Ньурбам олохтоохторо, аҕам саастаахтар, биһиги күн-дьыл халлаан уларыйарын курдук Хайыммыт бүтэн, күһүммүт уһаан туох даҕаны аһара үчүгэй күһүн кэлэн ааһан эрэр, ону ити хамсык ыарыыта диэн кэлэн мэһэйдээн өссө үчүгэйдик, киэҥник оҥоруохпутун, үлэлиэхпитин, хамсыахпытын кини мэһэйдиир диэн курдук көрөбүн Ол эрээри ол хамсыгы ырыта кэлэр уонна барар. Оттон биһиги бэйэбит олохпутугар, ааспытыгар, бэйэбит турукпутугар сөп түбэһиннэрэн хайаан даҕаны бэйэбит доруобуйабытын эппитин-иһиммитин көрүнэ сырыттахпытына ордук тоҕо диэтэххинэ биһи биһиги эппит сииммит сиим биир бу биһи айылҕабыт кэриэтэ уларыйан тэлэрийэн вот тус туһунан кэмнэргэ туһунан туохтардаах уларыйыылардаах ирдэбиллэрдээх буолан хаалбыт холобур медицина былыр былыргыттан этэр туга принципэ Хамсааһын диэн олох диэн. Олох эбэтэр нууччалыы эттэхтэринэ движение – это жизнь диэн. Көрөргө курдук бу тула өйдөөн көрдөхпүтүнэ бары-бары хамсыы турар. Өрүс устар, тыына тыыннааҕа барыта үчүгэй, уута ыраас, дьэҥкэ, туһалаах буолар. Уол көрөргө курдук Ол ис барыы-кэлии, үлэ-хамнас күөстүү оргуйар. Биһиги туот түбүтэр олохпут, бэл бу пааркабыт, былыргы пааркабыт хайдах курдук бу аҕыйах хонук иһигэр, аҕыйах бириэмэ иһигэр үчүгэй-баҕайытык уларыйда. Биһиэхэ барыбытыгар да Ньурба олохтоохторугар чахчы үчүгэй санааны, үчүгэй настроениены барыбытыгар биэрбит буолуохтаах. Оҕолортон улахан дьонноругар, саастаахтарыгар дылы тиийэ. Аны этэн туран улахан элбэхтик лирическэй киирээһинэх этиэххэ наада биһиги ааһарын истэхпит аайы ким биир бары барытын курдук хамсанарбыт, имсэнэрбит аҕыйаан бытааран туохтаан иһэр, кыччаан иһэр. Ону биһиги өйдөөн тураммыт, хайаан даҕаны кинини пуорматыгар тута сылдьар курдук хамсаныахпытын, имсэниэхпитин наада. Үксүгэр бэйэбит олохпут сиэринэн даҕаны, үлэбит олохпут сиэринэн даҕаны олорон таххабыт, олороо эрэн, тураа эрэн үлэлиибит. Онно чахчы бу хамсыы үлэ сылдьар киһи курдук эбэтэр эрчиллэ сылдьар спортсмен курдук эбит-сииммит организммыт оннук үлэлээбэт. Ол иһин буоллаҕына биһиги холобур особенно те сааһыран эрэр дьоннорго хороҕор бириэмэ суох хороҕун кыаҕын тиийбэт Хороҕор сэниэҥ күүһүҥ даҕаны постоянно баар буолбат. Ону форматыгар тутарыһыгыттан хайаан даҕаны бу киһи хамсаныахтаах, имсэниэхтээх, активнай туох эрэ дьарыгы булан онон дьарыгырыахтаах. Скандинавскай хаамыы диэни ааспыт үйэ түөрдүнүс сылларыгар профессиональнай Финскэй хань ыһырдьыттар айбыттар эбит. Онно кинилэр били кыһын устатыгар хайыһарына эрчиллэр буолан, кыһын кэл- хайан кэллэҕинэ хайыһардара һуйбэт, «Өй да хайдах баҕайыный, дьарыгырыахха баар эбиттээ» диэннэр ролигынан дуу или просто бу анньынан хааман дуу били бу быччыҥнарын, сүрэхтэрин, ы тымырдарын эчиэр буолбут. Онтон Волческая Джалавская диэн хаамыы ы тарҕанан аан дойду билигин Үгүс элбэх судаарыстыбалары дойдуларыгар киэҥник халҕанан бара туруохтаах. Бу бэйэтэ холобур биһи хаалыктаах хааммыт диэн хахаларга биллэрдин. Хаалык диэни холобур ньурба дьоно оччо билбэппит. Хаалык онтугабыт тайах диэн эбит буолар. Тайахтаах хаамыы диэн. Ону биир ааты буола суох хотугу хаамыы диэн. Ол ааты буола уруктар тылларына нордическай эбэтэр северная ходьба диэн. Тоҕо диэтэххэ бииргистэ буолбатах биһигити ити дойдулар курдук Эквадор таһынааҕылар курдук эбэтэр туохтар хоһуруму дойдулар курдук постоянно хамсана-имсэнэ сүүрэ-көтө уонна туох сылдьыбаппыт мэлдьи элбэхтик кэлэ-бара сүүрэ-көтө садьыбаппыт. Дэлби таҥаспытын ыга тамнан, таҥнан бараммыт. Холобура чигэс соҕус буоллаҕына кырдык хамсана түһэн бараммыт, үлэлээн хамсаан иҥин бараммыт. Күһүҥҥү кэмигэр аҕыс тоҕус ый устатыгар буола үксүн дьэ дьиэттэн дьиэ ыккардыгар транспорт ыккардыгар иҥин үлэлээн туохтан да куруһатта хаалбыт. Ол иһин буоллаҕына Биһиэнэ хайаан даҕаны компенсациялаах буолуохтаах диэн ол биһиги харчынан эппэппит, хамсанаабытын бэйэбит токкуйдаан хэтириэхпитин наада эбит. Ол иһин ити туохха бу хамсанааһыны бэйэбит тэрийэрбитигэр туохтан мин

Лексистээн олороҕун, онтон туран хаамаргар, туран бараргар чуутаҕа диэн иһилэ бакаалаах хаамар киһи бааҕын. Үлүгэр да буолар эбит дии санаам. Манна кэлэн бараммын ээ оҕом скандинавскай ээ туохха хайыһар тайаҕа баарын ону ыламмын онон тайахтанаммын үлэбэр кэлэр барбыт этим. Ол саҕана буола скандинавскай хааммыны дьэ пропагандалааһын гынаһын саҕаламмыта. Ити икки тыһыынча уон үс сыллаахха. Онтон икки тыһыынча уон түөрт сыллаахха алтыс спортивнай оонньуулар саҕана. Ити Намҥа буолбут спортивнай оонньуулар саҕалара саҕана Санкт-Петербургтан бу хаамыыны Россияҕа тэрийбит Волков Андрей Васильевич тэрийбитэ. Даҕа Викторович, то есть туохтаабытым мастер-класс ыытылаабыта. Хас биирдии кэлбит спортивнай делегациялартан представителлэр онно сылдьаммыт биһиги элбэххэ киниэхэ үөрэммиппит уонна сертификат ылбыппыт. Вот онтон ыла дойдубар кэлэн бараммын ол тайахпынан хаама сылдьаммын кэлин бэйэм оҕом тугунан почтанан туох куттарбыта. Тайах аналлаах тайаҕы холобур көрөргө курдук дельфинскэй тайахтар карбоновойдар диэн чэпчэкилэр уонна бөҕөлөр уонна имигэстэр. Вот. Ити буоллаҕына он түөрт сыллаахха диэти бүттэ. Он он түөрт сыллаахха бэйэм был ол он үс сыллаахха була үөрэнэ сылдьаммын ол нэһилэ хаамаммын Айар тайаҕына хаамыһатаабыт. Онтон уон түөрт сыллаахтан ыла ол да үөрэммит сертификаттаммыт киһи быһыытынан бэйэм биир санаалаахтарбын мунньан кинилэри туохтан өрүскэ уже өрүс үрдүнэн маршруттанан по берегу Ленин болсоветтан Антоновкаҕа дылы тиийэ хааман кэлэн онтон төннөн эбэтэр бу Миэнли колледж диэн Ону эргийэн төннөр этибит. Һиидик дьарыкпытын биһи хибилиҥҥээҥил бырахпакка сылдьабыт. Өссө киэҥник хайдан «Трофимка здоровья» диэн, «Тропа здоровья» диэн тэринэммит ити өр сиринэн көрөргө буолуо, онно бэлиэлээх. Онно үс-түөрт сиргэ анал ити туохтар билигин моднай тренажердар буолбатах. так тренажердар диэххэ мас оҥоһуктары именно ол финскэй туохтар рекомендацияларын оҥотторбуппут сакаастааммыт олорбутун төттөһө да үһүгүн турар баталлар хорох хорохторо бааллар олору билигин туттабыт так бу скандинавскай хаамыы туохха туһалыырый скандинавскай хаамыы туһалыыр аан бастаан киһи аамай тыын органнарыгар Кини тыынар уорганыгар уонна сүрэҕэр-тымырыгар, уҥуохтарыгар, уҥуоҕар аргаһыгар, уҥуоҕар аргаһыгар диэн биэртэхпитинэ нуучалыта холбор осанкатыгар диэн. Биһигин билигин биһи көрөн сөҕөбүт даже Финляндияҕа олох кыраларыттан школа детсад саастахтарыттан хаамаллар эбит да ол онно дьиэ кэргэннэр Ол хөпкө гыналлар эбит дии санаатым. Мин манна кэлэн бараммын, сиэннэрбин баҕайы хонуктааты көрөн бараммын, уоннаах эбитин алта хеттелээх аҕыстаах оҕолору көрөн баран, хайда тугу өлүгэр ыйдалмыт. Доннорум учен үксүччү барбыттар, өс сорохтору сколиоссынаары кымбыттар эбди. Билиҥҥи оҕолор хайдахтарый? Бары туу телепиону көрөн баран олороллор, Үлэлииллэригэр бу ээ үөрэнэллэригэр буолла эмиэ бүк да аҕалар аһы буолунай. Вот ол иһин ол өһөккө гыналлар эбит олох кыраларыттан аҕалаан диэһэҥҥин. Оттон хаастаах түмсүппүттэн этэ да барыллыбат. Туох даҕаны аһарым биэс мөлүйүөн курдук киһилээх Финляндия дьиэттэн мөлүйүөнтэн таха киһитэ бу хаамааһынынан дьарыгырар. Оттон биһиги ити уот түөрт сыллаахтан дьарыгыран баран ол биир санаалаахтарбын кытта постоянно нэдиэлэҕэ үстэ Нэдиэлэҕэ үстэ киэһэ алтаттан ол үлэлии сылдьаммыт хаамабыт биир чаас устата. Онно аан бастаан ааспытынан бары биэс инчалаах, алта уончалаах ол һаҕана куман икки уоннарын иккитэ сылдьар биир Ноговицына Александра Павловна диэн уонна Семеновна Альбина Романовна диэн вот олор кытта хаамсыбыт. Онно хаамалларын ити билигин ол уон түөрт сылтан уже алтыс сылыгар бараны хаампыт дьоннор бары туох даҕаны положительно хара сирдик кэпсииллэр сэрбит. Кинилэргэ тымныйааһын аҕыйаабыт хамсаналлара, кыналлара ордук үчүгэй буолбут. Уонна били ким эрэ ыйааһын түһэрэригэр дуу, ким эрэ давлениетыгар дуу, ким эрэ ол осанкатыгар дуу кытта туһалыырдыы курдук диэннэр уже маҥнайгы ыһылларын кэнниттэн маҥнай ыһыллара буоллар да аҕыйах ыһыл ый буолан бараннар уже эппиттэрэ ини диэтэр скандинавскай хаамыы, хотуу хаамыы финскэй хаамыы, нордическай, нордическай хаамыы вот алта да сэттэ да ааттаах. Ити холбур үс этаптан турар. Бастакыта разминка диэн. Вот ол разминка диэнин киһи хайаан даҕаны көрүөн наада, ол биирдэ разминката диэн биэс уон сүүрбэччэ мүнүүтэ буолуон сөп. Онтон непосредственно хаамыы, хаамааһына. Хаамааһыны кэнниттэн бүтэһигэр релаксационная диеталата тэнитэн хынньатан ыытар упражнениялары эрчиллиилэрэ буолаллар ол кэнниттэн условиялаах буолан бу киһи бэйэтэ душтанан ванналанан баран ол эрчиллиитин бүтэриэн сөп уонна биһиги холобур нэдиэлэҕэ үстэ дьарыгырам диэбит туохпутугар биирдии час курдук биирдии час курдук понедельник, среда, пятница. Уонна бэйэбит занятиебытын хаһан даҕаны тохтоппоппут. Күһүн буоллун, күһүн буоллун, хаас буоллун, сайын буоллун. Уонна бу погодаттан эмиэ улахан туга уох. Тутууга уох диэхэ баҕа. Хаарга даҕаны, хамыырга даҕаны диэн Ол диэтэххинэ, киһи постоянно, регулярно дьарыгырар буоллар биирдэ результат баар буолар. Уонна умна кэһэ-кэһэ эбэтэр үчүгэй күҥҥэ эбэтэр туохха эрэ хаамамын эччиллиэм диэн саныыр олох кэрэгэй буолар. Итиннэ хайаан даҕаны уонна тугай дьо ханаада киһи бэйэтэ мотивациялаах буолуохтаах. хайа баҕарар хомойуох иһин дэ биһиги бары доруобай буолбатахпыт ким эрэ давлениелаах ким эрэ сүөҕэ уҥуоҕа ыалдьар ким эрэ апсе атын ханнык эрэ ыарыыларынан дэ киһиттэн итэҕэс соҕус курдук буолар онтукотун барытын учуоттаан туран бэйэтин быраастарыгар көрдөрөн баран онон дьарыгырыахпын сөп ту диэн көҥүллэтэн баран киирэрэ наада сөп Ол кэнниттэн дьарыкка сразу киирдин даҕаны сүүс бырыһыан ол разминката бу, зарядката бу, туга хаамааһына бу диэн барытын сүүс бырыһыан толорон киирэн барбат кыра-кыраттан аһылыахалаах. Бастаан уонна сорохтор көрөллөр оо бу эчиллэ сылдьар дьонно хаамаллара түргэнэ барыт онон биһи хаампаппыт бас баппыт диэһэллэр Бастаан кыраттан хаалаан бараннан онтон кэлин кэлиаҕа киирэн үөрэнэн бардахтына кинилэр бу дьонтон хаалсыбат курдук хаалбыттар. Ол курдук бүгүн ол киэһэ занятиетын баар көрүөххүт. Туох да түргэнник уонна аһара слаженно хаамаллар эбитэ. Вот, ону үөрэнэ, эккирэ-иһиннэрэ үөрэнэн хаалар. Оо, аны туран холобур биһиэхэ уон түөрт сыл кэнниттэн уон биэс сыллааххата дуу Готовцева диэн Чурапчыттан доцент кэлэ сылдьыбыта. Чурапчы физкультурнай институттан. Ол кэлэн эмиэ массово отделение буолсатыгар үөрэтэлээн барбыта. Ол киһиэтэ эрэ биһиги туохтарбыт дьарыктанааччыларбыт ким давлениелааҕыттан ким ол уута кэһиллибититтэн дуу, ким аһара ордук ыйааһыннаахыттан дуу көрөн тус-туһунан дьарыгыраллар диэбэттэр. От холбоол бириэмэтинэн оннук уонна нагрузкаттан эмиэ өлбүтэр. Холбу сорохтор хассыырдардык дьарыгыраллар. Хассыырдардык миэтэр давлениелаахтарга үчүгэй. Оттон утуйбаат игин туох буоллахтарга ордук киэһэ дьарыгырар ордук. Ону буола биһи кыраттан хаҕалаан бараммыт Хайаан даҕаны оттон туохха диабетигэр туһа кэлиэ диэммит дьарыгырар буоллахпытына, хайаан да ону хонтуруолланыахпытын наада эттиэ. Ол аата бу холобур ыйааһыммытын түһэриниэхпин баҕарар буоллаҕына, ыйааһыммыт бастакы тугун таһымын билиэхпитин наада уонна өр эрчиллэн бараммыт нагрузкабытын эмиэ чуолкайдыахпытын наада. Ону хайдах чуоккайдыыбыт нагрузкабытын диэн. Ону биһиги эппитиирһииммитигэр элбэх ону хонтуруоллуур, ону билэр, этэр туохтар бааллар. Холобур, биһиги пульспут, биһиги давлениебыт, биһиги аппетиппыт, биһи хайдах утуйааһыммыт ол үчүгэйдик сөптөөхтүк дьарыгырар эчиллэр буоллаххытына ол барыта көнөр өттүгэр, үчүгэй өттүгэр буолар. Оттон холобур хаһаан хааман иһэн пуучуну аһара түргэтээн, хүрээн мөхсөн, ыалдьар түргэтиир буоллаҕына, эбэтэр бэйэҥ утуйбат буолан хаалар буоллаҕына, эбэтэр аппетитиҥ түһэн хаалар буоллаҕына, ол ата туохха эрэ ыһыстарбыппын диэн эбит. Ол дьиэхэнэ ити туохха буолла, конечно, барыта бары дьайар. Эн хайдах аһыырын, хайдах ол үлэҕэр-хамнаска сылдьарын, хайдах кыҥнас тренерлааҕын вот онтун барыта дьайар. Итини холобур хайаан даҕаны уонна өр туохха өр туохха кэтэһиннэрбэккэ туппакка дьарыгырар киһи дьарыгыран киирэн барыахтаах ону биһи дьоннорбут хайыыллар дии ээ хайдах онно хаама сылдьыахпын сүрэбэт дии дэһэллэр Мин хатаныйда эпилептики хайдах доруобетин көндөрөрүгэр то хаамыы хуохтаҕы, то дьарыгыры хуохтаҕы. Кини баар хуох баайа эбээт бу киһи доруобуйата диэн эбдэ. Кини тус бэйэтин баайа. Ол үксүгэр ол сүөм буоларыгар кини ама баҕарбат үһү да. Өлүһүн болла хананна даҕаны прямо ити биһиги бу хамсааһын дэлийэрин туһугар ол бэйэбит группатыттан икки-хас сыл, үс, үһүс сылыгар туохтааммыт альбом оҥорбуппут. Ол альбомнары оҕолортон хаҕылаатыннар, бу физкультурабыт учууталлара үчүгэйдик үлэлээтиннэр, маны эмиэ ылыстыннар диэммит, оскуолаларга босхо диэн биэртилээппит биирдии экземпляр. Вот, Ону скульптуручусталар скандинавскай хаамыыны бары билэллэр. Ону кинилэр оҕолоруттан эбэтэр чугас ол кэлпиэт коллективтарыттан дуу, эбэтэр баҕалаахтара дуу түөлбэ түөлбэлэринэн туохтан дьарыктыахтарын сөп этэ. Бу лицей диэки Валерий Гаврильевич Степанов дьарыгырарын билэбин бэккэ. Уонна Убайаандар кэлэһэддьибиттэрэ Һидиирдик туохтары биһи киэҥ оҕустуктан иттэхпитинэ, бу чахчы бу нация бу омук дорумутун туһугар киирсэр эбит ээ диэхтэр. Уонна ол онно икки киһи, манна биэс киһи аҕыйах ханнан эмэ көстөн ааһар буоллаҕына, ол диэн кыра буолар эбитэ. Бу билигин бу үлүгэрдээх үчүгэй оҥоһуктар, тутуулар баран туохтааҕы тутуллан истэхтэринэ биһи ортолорбут хайаан да туһанан иһиэхтээхтэр эбитэ. Биһиэнэ буола үксүгэр туһаныылар иннинэ адьына бүтэн хаалар били били. Өр сүрдүнэ биһиги туохтарбыт курдук, тренозордорбут курдук. Ону ол өр гыммакка хайаан даҕаны туох диэ халааты. Кини тарҕатан, дьарыгыран олохтоон иһиэх халааты. Уонна туохха үөрэниэхтэрин баҕарар дьоннорго биһиги бастаан тэрийэрбитигэр даже поликлиникаҕа хоско ыҥыраммыт занятие курдугуттулан үөрэтэлээбиппит но били кимнээх лыткиннаах уоктара дискалара игин кэлэн ону компьютерга көрө-көрө онно көрдөрөн уонна брошюркалары биэртэлээн игин сэп уонна бу тайах аҕылан атыылааммыт ону эмиэ тарҕатаата вот оннун хаамааччылары бааллар уох буолбатахтар эбдиэн Дигэр бу лицей өттүгэр лицей диэки хаамааччылар бааллар бу энергетик диэки өттүгэр эмиэ хаамааччылар бааллар убайаҥҥа хаамаллар ок бу ол билигин разрозненнай оҕус уонна аны туран үчүгэйдик ыытар дьонноро уһуохтар постоянно ыытар эбит ол иһин буоллар мин ити ити дьарык бу хамсааһыммыт биһиэнэ халҕанан бара турарыгар эптиэ биһи конечно хайыҥы Күһүҥҥү үлэлэрбитигэр хорох-хороҕо сөп түбэһиспэт. Тоҕо диэхинэ бириэмэ да уһук курдук буолаҕын, бу сайыҥҥы өр-түөрдүһү холбур дэлби айылокко үлэлии, эстэ-быста үлэлии сылдьаҥын өссө кэлэммэ хаамыахтаах этим диэн кыайан хаампаккын. Ол сатаммат. Эбэтэр ол биһиги уон биэс нэһилиэккэ бастаан уон түөрт сылтан итинтэ хастан дуу саҕаламмыт уон биэс нэһилиэккэ такааммыт Быскандинавский хааммытын эмиэ кэпсээбиппит. көрдөрбүппүт. Вот онно энтузиастар бааллар этэ. Вот олорго хим биир билигин даҕаны хим хаама сылдьаллар. Вот ону эмиэ постоянно ирдэриэхэ бу спорт массовай көрүҥэр киирсэр буолуохтаах ырааһа. Ону хайаан даҕаны бу спорт тэрилтэтэ даҕаны кытта өйөһүөхтээх, кини пропагандалаһыахтаах, кини ону эмиэ хонтуруоллаһыахтаах эбит. От ыччаҕына биһиэнэ ол биһэрэйдэахтэр ол аҕыс ыйдаах аҕыс тоҕус ыйдаах тымныылаах дьоннор токуруһан-бокуруһан сырыттахпытына хайыммыт үс түөрт иһигэр кыраттык истэҥ алаһа түөмэ бүтэн хаалыахпыт дии санаабакка постоянно биһи көрүнэбит ээ биһи хоту дойду дьонобут онон хотугу хаамыыны хайдан даҕаны бу олоххо киллэриэхтээхпит диэн санаан сырыттахпытына барыахтаах сир билигин бэйэм просто

Примерно холобур ситии кэлбит. Уонна буоллаҕына бу тайахпын бу анньынарга вот техник, основной техникалар диэн анньынарга быылыын кобур көнө көнүөхтээх эбит. Атаан буолабыт тилэххиттэн түһэн баран атаан төбөтө кэлиэхтээх бу. Киһи уонна баран иһээхтэр. Бу буоллаҕына киһиэхэ особенно биһиги сааһырдыбыт Ол сүһүөхпут үөрдэр, атахпыт үөрдэр диэн тохта баһаама элбэхтик туохтуйут батта. Ол онтугабыт киэнэ бу тайахтаах хамарбытыгар аара чэпчэки эбит. Ол иһин буоллаҕына доннор тайаҕынан анньына хааман барна оо итинтэ чүе битэ не дийлэр. Ибилин мантан ырааҕа уох биир маҕаһыҥа биир атыыһытын үркөрбүтүн. Ол этэр, оо, дьэ, атаҕым ыалдьан олох буорайдым, күнү утта олоробут, хамсаппаппыт, оттон хаамаары гыннахпына бу тугунан иһинэн кыайан дугуннарбат, туруорбат иһин диэн. Ону баҕа ахсын биһиэхэ кэлэмин барыгар бу аҕайах хонугунан занятиебыт буолуохтаах диэн эппитим эбит. Ол кинини туох даҕаны сүһүөҕүн ыарыы тегин буолбатах, кыыс да били бүччүҥнэрэ, илгэлэрэ үчүгэйдик хамсаабыттарыттан, хаанар гийбэтиттэн онтон таххар эбит. Хозя гурдугуллаах дьоннор биһиэнэ куораппыта хальбахтар. Сөп. Так, оттон дьэ, күндү Ньурбам олохтоохторо бу биһиги хас да хааспытыгар холобур баар-хуох баайбыт доруобуйабыт туһугар хайаан даҕаны бары кыһалыахтаахпыт. Кини үчүгэй буоларын туһугар үлэлиэхтээхпит, дьарыгырыахтаахпыт. Онон особенно бу аастаах, аҕам аастаах дьоннор декадалара кэлэн иһэринэн мин бэйэм үөлээннээхтэрбэр уонна араа-бараа хаастыылаахтарбар ыҥырыы таһаарыам этэ эбитэ. Баһаалыста эһиги бэйэҕит эдэрдэргитин кытта ыҥыраҥҥыт эбитэ. Бу малан дьарыгырыҥ, хамсаныҥ диэн эбит. Эһи бэккэ билээҕит буолтар, киһи бэрт кыратык даҕаны хамсаммакка олордоҕуна Үлэлээн баран холбур массыынаҕа олорон кэлэн баран нэһиилэ алтахтаан түһэбит эти эбэтэр өр баҕайы чайдаан хэлэһэн бараммыт эмиэ ынчыктаһа ынчыктаһа турабыт оннук буолуо охтаһан киһи киэнэ постоянно барыта миэстэтигэр уонна сөп түбэһэн бэрт кэбэҕэстик хамсанар дьөгөмнө хамсанар өлүөр өлүөр буолуохтаах онон өр токкуйдаамаҥ доруобуйаҕыт туһугар диэн хайаан даҕаны дьарыгырын, барыгытын ыҥырабын уонна бу маннык быстах ыырылар, хамсык ыырылар даҕаны эһиги эрчиллэр ылып да эрчиллэр буоллахытына, усиленно эрчиллэр буоллахытына, бу ыырылар даҕаны биһиги кыйахтара суоҕа. Доробой буоллаххайын, өлүө-көлүө, тэгин.